Hefteya bê wê li Hewlêrê gelek tiştên baş çê bibin. Hevdîtinên girîng wê hebin. Hûn manşêtê dibînin. Serok Barzanî di nava wan civînan de ye. Xêr tê de heye. Çi ye? Şanda dem Partî ya Îmralî ku hevdîtin li gel Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan pêk anîbû, Wê serdana Herêma Kurdistanê bike li gel Serok Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokê Yekîtî Niştimanî Kurdistan Bafil Celal Talabanî wê bicive. Şanda Partiya Dem wê şanzdeh mehê meha Şubatê yanî vê mehê wê li Herêma Kurdistanê be destpêkeve were Hewlêrê piştra edî wê biçe Silêmanî. Şand şazdeh vê mehê li Hewlêrê ye, hevdeh mehê jî li Silêmanî ye. Di nava şanda dem partî de parlamentera Wanê Perwîn Buldan heye, parlamenterê Îstanbulê Sirrî Sureya Önder û hevserokê partiya DBP'ê Keskîn Bayndir cih digirin. Di civînan de wê behsa naveroka hevdîtina li gel serokê PKK'ê Abdullah Ocalan bike ku şanda dem partî li zindana Îmralî pêk anîbû, mijara sereke û armanca sereke ya vê şandê ji bo Kurdistanê û hevdîtina li gel Serok Barzanî û serkirdeyên din yên Kurd ew e ku gaveke baş ji bo destpêkirina pêvajoya aşîtiyê li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê Were avêtin ku tê çaverêkirin di demeke nêzîk de dest pê bike, ji ber ku îhtîmaleke mezin heye serokê PKK'ê Abdullah Ocalan roja panzdeh vê mehê bangeke aşîtiyê bide raya giştî. Artêşa Tirkiyê temaşevanên hêja û grûpên çekdar ku girêdayî wê ne, gundewarên Girê Sipî û Kobanê toparan kirin. Medyaya ser bi rêveberiya Xweser ve ragihand ku duh artêşa Tirkiyê û çekdarên opozisyona Sûriyê hejmarek ji gundên derdora Girê Sipî Serêkanî toparan kirine. Li gorî heman zanyariyan gundê Meydan, Qinê, Torman û li gundewarê Kobanî û gundê Îbrahîm Kurdo li roj avayê Girê Sipî û hinek gundên derdora Serêkanî hatine toparan kirin. Bi awayekî rojane navçeyên gundewarên Girê Sipî û Serêkanî Kobanî ji aliyê çekdaran ve têne Bombebarankirin û toparankirin bendava Tişrîn û pira Qereqozax jî ji aliyê Tirkiyê û çekdaran ve rastî êrişên berdewam tên. Serokomarê Tirkiyê Recep Tayib Erdogan Di derbarê rewşa Sûriyê de got, Ji bo ku aramiyeke demdirêj li Sûriyê çêbibe divê li derveyî artêşa Sûriyê tu grûpên din yên çekdar nemînin. Di wê mijarê de jî dibêje nerîna wî û Serokê Sûriyê Ehmed Şera wekefe. Di bersiva pirseke di derbarê Sûriyê de Erdogan got, Li Sûriyê cih ji bo rêkxistinên terorîst tune ye. Karê ku Ehmed Şera dike, Erdogan dibêje, karekî li dijî rêkxistinên terorîst e. Hevserokê DBP Keskîn Bayindir jî got, desthilata Tirkiyê dibêje Rojava ji bo wan tehdîd û metirsiyeke mezin e. Lê pirs dike, Ji bo wan, kesên ku serê jin, zarok û dayikan cê dikin ne terorîst in, ne metirsî û xeter in? Ev ji Erdogan dipirse. Ew kesên ku elewiyan qir dikin, duruziyan qir dikin, dikujin, xelkê sirgûn dikin, malên wan talend dikin, ji bo vê desthilatê ne gef in, ne metirsî ne? Ev pirsên ku ji bo Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan hatibûne kirin. Civîna çapemeniyê ya Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyîp Erdogan e li Firokaxaneya Ataturk a Stenbolê. Beriya serdana xwe ya bo Malezyayê ji rojnemageran re axivî û bersiva pirsên wan da. Kanal yirmi dört dan Deniz Reybek, Sayın Erdogan behsa serdana Serokkomarê Qonaxa Veguhêz a Sûriyê Ehmed Şer kir û bersiva pirsekê li ser siberoja şervanan li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê da. Suriye'de terör örgütlerine yer. Li Sûriyê ti cih ji bo rêxistinên teroristî nîne. Têkoşîna ku niha berêz Şereh li wir dimeşîne li dijî rêxistinên terorist e. Divê li ser axa Sûriyê dawî li çalakiyên rêxistinên terorist were. Vê ca çi çekan dayînin an jî çekên wan ji destên wan bên standin. Partiyên Kurdî û beşek ji partiyên siyasî yên Tirkiyê li nav xwe Rexneyan li siyaseta derve ya Tirkiyê ya li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê digirin. Dibe ji Rojava ji bo me tehdîd e û tehlîkeyekî mezin e. Ji bo wan ew ê ku jin, zarokan, dayikan ser jê dikir, ew zîhniyet ji bo vê desthilatarê ne tehlîke ye. Ew ê ku Elewiyan qir dike, ew ê ku Durziyan qir dike, ew ê ku sirgûn dike, talan dike, ji bo vê desthilatarê ne tehdîd e û ne tehlîke ye. Enqere daxwaz dike ku endamên pkk yên di nav rêzên Hesedê de ne, li Rojavayê Kurdistanê nemînin. Hesede xwe hilweşîne û çekê xwe radestî hikûmeta nû ya Sûriyê bike. Beşek ji sînorê Sûriyê li alî rojevayê Kurdistanê ku hevsînorê Bakurê Kurdistanê ye li aliyê Tirkiyê di bin kontrola Hêzên Sûriyeya Demokratîk, HSD, de ye. Yekîniyên Parastina Gel-YPG ku pêkhênerê sereke yê HSD'ê ye, Ji alî Enqerê ve wek şaxeke Partiya Karkerên Kurdistanê, pkk, tê dîtin. Lê Fermandarê Giştî yê Hesedê red dike ku ew beşek bin ji pkk.